Erġajna wasalna għal podcast ieħor l-udjenza dejjem tikber, il-feedback dejjem iktar inkoraġġanti, grazzi ħafna jekk għadkom mintom subscribers u trid tkomplu seguna, nħeġġitkom tafsu l-buttuna ħamra ximkiena un taħt, aktar minn hekk jekk tistgħu tuna like, kumment, eċetera dan kollu ħajjin biex eh, l-algoritm tal-YouTube ikompli jmexxina ma dawk l-uħut li eh, jaħseb għandu jmexxina. Il-mistieden tal-lum minkejja li jilbes kważi esklussivament l-iswed huwa bniedem ta' ħafna lwien, eh, ġej mix-xena mużikali eh, tqila jew il-heavy metal, huwa soċjologu u lettur l-Università ta' Malta eh, u qed nitkellem dwar Dr. Albert Bell. Ma Dr. Bell tkellimna fuq bosta fenomeni li jimbtu meta gruppi ta' nis jinaqdu eh, f'soċjetà waħda. Eh, Dibattejna jekk il-bniedem mhux intrinsikament tajjeb jew inkella ħażin u anke tħaddid nagħlaq mhux ħażin fuq is-sottokulturi li kemm jiena u Dr. Bell trawwimna fihom. Qabel ma nibdew kemm nixtieq nirringrazzja lill azjendi li appoġġawn li appoġġaw lil dan il-podcast. Fil-fatt illum għandna sponsor ġdid, il-Valletta Glass. Il-Valletta Glass li ilhom fis-suq 42 sena li f'post xogħliet oħra isbulhom bċejjeġ għad-dar, bċejjeġ kummerċjali u anke jistgħu faslu ċertu bċejjeġ għal preferenzi tagħkom. Eh, Fiċċuhom fuq is-social media u la darba nerġgħu nibdew nżuru xulxin il-Valletta Glass tistgħu ssibuhom eh, ġewwa eh, Taqali Crafts Village. Grazzi kbira wkoll li qed sikura brokers għaqlin li jistgħu jgħinuk isib assigurazzjoni għal dak kollu li għandek bżonn blaqwa prezz ċertu affarijiet mm, nerġa' nerġa' ngħid jeħtieġu li jkunu taħt assigurazzjoni u let iskura huma propju nies li jistgħu subulek bl-aqwa polza għalik. Id-Dairy Meats li kienu jfornu anke il-laħam lir-Reġina Eliżabetta meta kienet toqgħod gwarda manġa u tant kienet kuntenta b'xogħolhom li jekk tmorru fil-ħanut tad-Dairy Meats il-Belt issibu wkoll ittra ta' ringrazzjament mingħand ir-Reġina, fehm. Biżżejjed tajjeb għar-Reġina, biżżejjed tajjeb għal John Mallia. u nisħaq najt għalikom u kol ċemplu 9986645 biex eh, Andrew nawilkom il-laħam eh, id-dar fi żmien 48 sija. Grazzi lil-li Cabs li qed waslu kemm lili, kemm il-kru, kemm il-mistieden għal ġol podcast u mal-irħas fis-suq u jaslu għandkom l-aktar malaj varjetà straordinarja u it-tindif ma' li Cabs isir reliġjużament ta' bilħaq Niżlu l-app tal-ikebs għax tistgħu tibbenefikaw minn min ħafna promozzjonijiet, rikbit b'xej u ħwejjeġ ta' din ix-xorta. Infakarkom fit-8 ta' April se nħabru wkoll minn hu r-rebbieħ tal-Franks Man of the Year Award fuq dan il-podcast jekk tixtiequ tgħinu l dawk il-ħut siewja ta' dar merħba pik. Eh, Nistidinkom biex tmor fuq franks.com.mt eh, tixtru ikla minn il-Fenixa li ma ikla tri kors se jwaslulkom id-dar fil-ħin għal podcast ta' xandira tagħna li aħna issa tafu nistreamjaw live ehm, kull nar ta' ħamis fit u nofs ta' flaxija. Mela franks.com.mt biex tamlu ehm, tamlu din id-donazzjoni, eccetera ta' Grazzi wkoll Rapid Screening Malta li dan l-aħħar qegħdin jiġu hawnhekk biex jittestjaw Eh, jgħadmu jagħmlu swab bil kulħadd lili, il-produzzjoni, il-mistieden biex jiżguraw li maħniex ta' teddida la' xulxin laqqas il-bqija tas-soċjetà. Fi kwarta eh, wara li swab wieħed ikun jaf jekk hux pożittiv jew li għal COVID-19 għal daqstant jekk qed eh, tixtiequ tintaqgħu tikkongregaw fi gruppi jew għal xogħol jew ma nafx jaddilkom moħħkom. Inħeġġiġkom ħafna tkellmuhom ehm, għax jagħmlu xogħol tassew professjonali. Għal grazzja t'Alla, ħadd ma kien pożittiv bil-COVID-19 u għal daqsan stajna nkomplu b'din il-poddata. Ehm, mingħajr iktar klim ngħaddu issa għall-episodju tal-podcast ta' John flimkien ma' Dr. Albert Bell. Ara tlaqna.